hi kan chan kal thluahmah cang ko pahnih lawng sari i theiman ding zong si lo tu hi caan di ding zong sian a um ti lo cho tu hi thong bia chim long tang chang i ka hin ano sui request to ka du bo cha to christmas sang ka to ka pastor te ki tho wa chang te ka ka sing bo ta dang na cha pe ya ma tai jo hring ko sin zong cha pe thli thli ya ma jo hang kung lang le hi

anu da nu ha pona to ka ma thlu che ma le ka tong thlang bo ma ja su no tu thlang bo cho anong tu thlang bo cho e ta ka long e te pe kan lom tung thing shan tu chu a thong thibia chim tu kan pastor senior pastor ba si mi hi pakhat te van chong ya ka du mi chu ani hi pathian bia zing fatin te in ni khat man atrol bal lo mi sim hi kan bochan tukmi thlarau ti le rawl pathian bia zing fatin tein kan chomtu a si timi zong kha nan zapi hmaiah van lang ter ka duhmi a si atu cu amah ka van som cang lai i salpa le bawmtu thiang thlarau kan dihlak zapei beng bu in som tuan hau si

lama kan hruaitu kan pathian amas be ka min thang tha ko se ni ni ra kho mi pathian fanu fapa nan di lak chungah bawipa nih alet za thlachua in pe ko hna se nihin cu kan i lawm tatak Christmas ni i double bakin kan i lawm hlasak nakin action song in siseh cun zeimachan ahcun oh thainial gvui bantuk hin ka rua i hla zuami sang pawl vialte kan hmu na i ka lung an tli ngai bawipa nih thlachuan pe hna selaw bawipa sunparnak ca nan tuahmi vialte aa daw tuk ti kha ka hmuh ca ka lawm Cun ikai atu ah hin DC in kan ra, Alabama in kan ra, Ohio in kan ra, Tennessee in kan ra, state tampi hi kan i cawk. Khrihfabu kip ICBC, ZBC, CBC kan zapi te kan ra i lung a mui tatak. A bikin a pu ngun hei le pi sui cin family tu le fa vialte Hi bantuk thluachuah nan halmi hi a sunglawi taktak ti ka hmuh tikah hin nan cungah ka lawm. Bawipa nih thluachuah an pek hrimhrim na le tika ruahchannak ka ngei. Tuchan ah hin a keimah zong hi ka hmun ah kan nau le kan pa le pawl hna nih thawngṭha na kan chim ko lai an ka ti. A midang zong hi state dang ah pastor te zong dang ah sawm ko hna usih kan tin hna nain zeiti si zongah nangmah upa na si cang caan ka ti keimah ka an ka hoi caah ah chim khawnak zong ka hmuh ve caah ka lawm ngai ti kha e ka mun ah lunglawmnak bia vun chim ta ka dum e si ah asia cun zeitin si zong ah khrifa cu nawl ngai mi kan si tu hi sumala pakhat pahnih lawng lawng sari kan po atam ri lo sangkip in aa zuammi hla zuammi paw vialte kha first angami khonda kha hai ka le vun dai vun kai ta law boi krimin kan som ta cho nan ma le thut na te khen nan dir cheu lai ma ka khen kan rem ko lai

Jesuh chuah lioah vanmi pawl hna nih hla an rek bantukin CBCC sangkip le remmi pawl male ṭhutnak nan vun remmi ka vun ngai tikah aa daw taktak. Atu chairman pa nih ti bantukin thawṭha ni ah khan nakin a ṭha deuh in kan i tuah kan i timtuah men lai ti zong ka zumh. a atu khi sang kip khi a cheu kha cu a kanmah nih first kan hmuh lai ti zong khan nan ruah men ko lai tiah ka ruah minung ruahning le pathian ruahning aa dang caah nan i cin ah lawmi ka cit a bia tho ṭhan tikah kan i zuam ṭhan te hna lai ti kha challenge an in tuah cu kon mu kha kan lawm asia cun kha ka bible ca te kha vun ka lang piak ta lo kan ṭhutnak a sau caah zangfate kan dir lai i thongṭha kan i hrom ta hna lai kan zapi tein a tlangtar i ka, tang, ka tar duhmi cu pathian cu dawtnak a si timi si lai i John thongṭha ngan pathum a hme hle ruk ka kan zapi te kan vun rel hna lai Ngeihchunte kha a pek. Cucaah amah a zummi paoh cu an thi lai lo. Zungzal nunnak an ngei lai. A pahnihnak ah Johan cakuat pakhatnak angan pali a hme pakua kha kan hmun rel hna lai. Pathian nih hitihin a si, a fapa ngeihchun kha vawlei ah hin a run thlah i amah thawngin nunnak kan hmu lai. Pakua kan rel rih lai. Oh sorry. Ha. A cathiang kan relmi Pathian nih kan dihlak ca thluachuah kan pe piak ko seh. Kan zapi kan ṭhu hna lai. Pathian nih fapa pa zeizat a ngei? Pakhat. Cu pakhat te cu nangmah le keimah kan sualpahnak vialte tlanhnak ding ca le zungzal nunnak kan hmuh khawhnak ding caah nihin ni ah kan ca a pek. cucu vale ah hin minung sinak in a run thla i bia in a rak lang i cu bia cu minung ah aa cang i cucu Jesu aa cang ti kha Baibal ca chung a fiang te kan hmumi a si cucaah cun cu fapa Jesuh Khrih a zummi cu zungzal nunnak nan hmu lai tiah a ti cucu nihin ni i amah chuahlawmnak ding caah ne ne kan lawmpi mi sui dijin ba kan ti lengmang mi Merry Christmas kan ti lengmang mi hi cu fapa cu si cu fapa cu nihin na nunnak taktakin na zum ve maw nih nunnak an pek mi damnak an pek mi ahodah si ti kha na ruah bal maw na rian tuan lio ah thonga na tuan khomi thazang an pe tu hi ahodah si ti kha na ruah bal maw kha pathian nih zeitluk in a kan dawt fapa pakhat te fangkhat te ngeimi si asinain zangram lo ten a sermi minung vialte hell ah kal ding a kan sian lo caah cu Jesuh Khrih fangkhat te kan ca a rak kan pekmi hi kan ca hin remnak daihnak dawtnak thlachuahnak a si ti kha hika hmun ah Baibal in a kan langtermi a si cun zong cu kua pakhat a hme pali pakua Pathian nih a kan dawtnak a langter ni cu hitin a si fapa ngeihchunte kha vawle ah hin a run thla i amah thawng in nunnak kan hmuh lai Cu Jesuh a rak thlahmi kha kan ca nunnak a si. Ni Merry Christmas kan hmanmi Jesuh kan zummi hi kan biakmi hi ni nih kan ca nunnak taktak cu a si ti kha hika hmun ah vun langter ta ka duh. Christmas sullam Christmas lang he atampi an chim cio lai tiah ka ruah keimah zong a keimah phula to te theologian pawl i Christmas an hmu ning ka vun zoh ve tikah a pathum hi ka hmu i a pakhatnak ah Jesuh Khrih vawlei mi vialte kham ding ca a rak chuak Jesuh hi chuak lo um se law Christmas ti hi cu a um lai lo dah tiah ka ruah a phunphun in an tuah ko lai tuah ko hna hman selaw Jesuh Khrih a chuah ca hin Christmas cu a si ti kha a pakhatnak ah ka hmumi si a pahnihnak ah Jesuh Khrih vawlei he remnak a ra tuah Christ timi le Mas timi anmah Hebrew ven an tialmi si mu khakhi vale le van van ah eden dum i a rak um hnga ding zungzal nunnak ding ca um hnga ding a bia kan ngai lo ca vale ah ṭhawl kan vun si i cu vale ah cun hasannak tampi kan tong zungzal nunnak kan hmuh khawhnak ding ca kanmah nih va remnak ding kha amah Jesuh Pathian tu nih vale ah a rak kan rem cucaah cu minung le amah Pathian remnak a kan tuahmi ni kha Christmas ti cu a si ti. Cun a pathumnak ah Jesuh Khrih nih vawlei mi vialte khamnak rian a lim. Kha nihin ni ah Jesuh Khrih hi kan ca vale misual mia te khamnak ding ca remnak a rak tuah i cu a rak tuahmi cu kan ca khamnak ni a si bantukin cucu kan ca Christmas ti cu a si kan ni cu atu December thla long long ah Christmas ni kul ni nga long long hin Christmas long tia kan ruah men lai a salo nifatin kan nunnak ka hin aw ke cu fapa Jesuh Khrih pe tlanmi fa ka si fapa Jesuh Khrih nunnak in pe tlanmi ka si ca tiah nifatin te kan ca hin Christmas cu a si zungzal ko ti kha kan ruah ding kha a biapi ngai ngaimi a si hringtu nu le dawtnak Tuchun hi Christmas ni zong a si ah Pi Sui Cin tu le fa vialte thluachuah an hamnak ni sathin thuhnak ni a si ca nu le dawtnak a sunzia kha hika mun a tlawm palte langter ta ka duhmi a si vawleicung dawtnak ngan bik a tuahtu hi pahnih an um an ti a pakhat nak ah Jesuh a pahnih nak ah hringtu nu le an si Jesuh kong cu ka chim cang ca ka chim ti lai lo nu le innchungkhar i an hmurka lei dang vialte a thlum alzia khi pa cu hohmanh nih kan tluk lai lo kan nu kan nu kan pa phungthluk nu cu nu thlum nu al an ti nu thlung nu e nule cu a ṭhum al tukmi an si ti kha caan ṭial cun vawleicung dawtnak vialte lakah a thlum bikmi cu nule thinlung hmurka an si a ti catial thiam Robert nih a timi cu hlawman pakhat man fangkhat man pek law suimala pakul le pali chung ina he rian a tuan i fale vialte vale vialte a zohkhen tu hi nu le an si acheu ka kan nu lapo rian nan tuan lo ma na hin inchungkhar ah fale nan zohkhennak cun vale nan zohkhennak inchungkhar nan zohkhennak vialte hi nan rian tuannak ah a sang bikmi rian a si cacu nu le i khuaruah nan sinak Thomas David Tama an timi American Presbyterian nih a timi cu nu le cu ti book bao marang ni treasure trash an ti nu le cu book bao an si ti book bao timi cu thilri vialte thilri mansung vialte kan chiah nak khi book bao an ti treasure chest mu mirang nih thilri mansung vialte kan chiannak he an i lo he ti zeicahtiah lai le ahcun atu cu ka hin biju te kan ngei mu biju te ah kan thil ṭha deu deu te khan an chiah lai le cu biju zong kan ngei kho lo caah ve tla in an tahmi khripi te an tahmi bukbo te khi an tah i cuka cun thilri rak chia a si zarpani lawlaw kan la kan hruk i zarpani adir cu maka cun chia ṭhan u kan nu le kan pa nih an kan ti maka cu kan chia ṭhan asuk man a kum khat dan voi khaman kan su bal lo cucu zeidah lo ti cun nu le dawtnak he aa lo ti innchungkhar vialte kan man a sung bik cu kan nule an si ti kan nule cungah hin zeizong vialte kan chia dinak an si e ti France ralbawipa Napoleon pathumnak ni timi cu frame ram thanchonak ding ca fimthiamnak tampi her cu fimthiamnak vialte a tuah khotu cu nu le an si nu le nih innchungkhar ah fale cawnpiak zia an thiam a zohkhen zia an thiam vale zohkhen zia thiammi hna chungkhar cu fale vialte zeitluk in dah thluachuah an hmu Bible ca i Pathian a bochami chungkhar cu Bawipa thluachuahmi an si Zehedan alo olive thingtuai no bantukin an cabuai kha an kuli ti cu ve bantukin nu tha nu fim nu do nu thlum nu al fal vialte na cu cabawi cungah nuam ten khua sami an si cu hna fain cun vale cung fim thiam nakin a ṭhangchomi chungkhar an si ati vale vempi ni mimin vale cung min thang sawmkua le pakhat zakhat dah sawmkua le pakhat cu nu le thong in an si kha nan in sungkhar cewa kan nu le vialte ruat cio manu na tefa chungin mifim thiam zeizadah kan chuah kho ve lai na va zeitluk e dah naa dawhter ve lai khualaram mi khrifabu vialte a ṭhancho khawh ve nak ding ca nu le zeitluk in dah kan i cawlcang khawh ve i pathian sen ah thla kan cam i pathian kan thangthati kha hi ka hmun ah fiang tein a kan langtermi a si Pathian nih Moses sinah nawlbia pahra kha Pathian nih Moses sinah nawlbia pahra pek. Cu nawlbia pahra hi ai pali hi Pathian le minung kan i pehtlainak ding caah Pathian nih a tuah. Sihmanhsehlaw minung le minung kan i pehtlainak ding caan panga paruk a tuah. A zapi tein pahra. Amah Pathian le minung kan i pehtlainak cu pali lawng si. Minung le minung i pehtlainak a bi a biapi cemmi a si tiah ca paruk a tuah. Cu paruk chungah a pakhatnak nawlbia pahra chungah a panganak i a timi cu na nu le na pa upat hna ti si. A biapi fale vialte kan nu le hi caan thiamthiam lo ah an fimfim lo zongah kan nu le an si caah hringtu an si caah nawlbia pahra hrimhrim ah Moses nih Pathian sin i nawlbia a vun lak lio han aa telmi si caah na nu le na pa na upat hna lai ti kha hika mun ah nawlbia chungah kan hmumi a si cu caah cun Pi Sui Cin tulfa vialte nih nan tuah sermi hi cawn awk tlak nan si ti kha ka ruah. Hi thinlung an petu hna hi Pa Pathian sinin a rami a si lai tiah ka ruah. Ni ni tiang ma hi ka the bal lo. Atu somruk le kumruk ka sang tu hi ke ba hi. Somruk le kumruk ka sia hi bantuk hi thong hi ka the bal rih lo. cucu bawipa nih nan cungah fimnak an pem hina a si ko lai tiah ka ruah nan tuahsermi a ṭha zeicah nan pi nan pu an thlacamnak thawngin nannih vialte nan tuntu khuasaknak vialte zongah lam an hruaitu hna hi nan pi nan pu bawipa sinah thla an camnak a si Cucaah cun hi bantuk nan tuahsernak hi a ṭha tuk i hmailei zongah hin cawn awk tlak nan si ti kha hika hmun ah langter ka duhmi a si. Nu le rian ṭuan pa zong in fale khi a kan puak pa in fang kan ṭuan lio zongah fa puak pa in rian kan ṭuanmi khi hika hmun ah langter ka duhmi si. thing kan phawr pa zongah zei kan phawr pa zongah fate kan i puak pa i he tiah thing kan hlam pa a ti nan than pa sei he ve he fa he a rian nan tuannak fa lo vialte na kan dawknak hi hi langter ta ka duhmi si lo nan kal hmanh ah hin nan fale nan kan pawm pah i nan thilri phurh he he fale te nan kan puak pah ve pah i rian nan tuannak kha hika hmun ah langter ka duhmi asi zeitluk in dah nan retheih bu tein thilrit nan phaw zong ah hin fale tia he te na kan pom pa i na kan choi pa i na kan dawtnak hi fale vialte kan philh lo ding ding kha a biapi ngai nge ti kha hi ka mun ah langter ka dumi a si pathian dawtnak Joan thong tha ngan pakhat am he pakhat le li vale ser arak si hlan ah bia cu um chang cu bia cu pathian sinah ar um i cu bia cu pathian a si bia cu minung a cang i kan lak ah khua rung sa Cu sunparnak cu Pa nih a Fapa ngeihchunte a pekmi Jesuh a si. Ni ni Christmas a si khawhnak hi a hmasa bik ah bia a rak um sa. Cu bia cu kan lakah khua a nun sa i cu bia cu kan lakah hin nunnak a kan pek i cucu a donghnak ah cun Jesuh a si ti kha Bible nih fiang tein a kan langhter. Pathian dawtnak a sung Pathian dawtnak sang bik cu nunnak pek Johan a ngan pathum am he tu hmasa kan rel be bantukin fapa ngechun Jesuh kan ca nun a pekmi kha hika hmun ah kan mum a si nu le pa hna kan fale chim a ngai lo taktak mi hman khi na fale ca nun na pe siang lai maw in ti u slo aho man nih kan i pe siang lai ti kuru a lem lo Asinain Jesuh cu a pa bia ngai. A pa nih vale mi vialte ca nangmah hi vai lam ah na thih hau a ti. Bawipa ka ṭi tuk ko ee, asinain nangmah nawl si ko seh ti. ka pa ka ṭi tu ge asinain nama no si ko seh vailam tahnak tiang nunnak akan pek i cucu pathian nih akan dawtnak a sang bikmi asi Christmas thinlung cu dawtnak asi zeicah

tahchunnak ah hika umi kha zue umi a hika num kho lai lo khole na kia hau in ti uslong nan huam nga dek mo nan du nga dek mo keima upa pi ma ni a khwa num ko chang lai nu pa chang ti ah ku huam ti lo ka ti ko la zeicha america ram le laitlang le ko ram le chu van le valen a thau chang chute khole tlung chang mi chu nan thei ko lai ah nan va kal i zakhat zan hi nan um ahcun ai kan um kho ti lo nan ti ko kha mah cu kan thau cu cu chim loin van le vawlei cu chim van i zeihman tuah her lem lomi azawng za lunglawmnak lawngte umi cu ka man i Pathian nih fapa ge chun te ka vawlei mi vialte arak dawt i arak thlakum hi zeitluk in dah mi van tha kan si o hi tluk in maw Pathian nih ka ca in fapa nge chun te a ka pe ko ti kha na nunnak batakin na ruah dingah hi ka mun ah chim ka duh Nawlbia thar kan pe hna keimah nih kan dawt hna bantukin pakhat le pakhat nan i dawt awk a si. John thongtha hlei thum sawmthum le pali a ti. Cu caah cun Jesuh Khrih Christmas kan timi cu dawtnak a si ti kha hika hmun ah langter ka duh. Kan nule nau nan hrin tikah America ram ah cun sizung tha tha te ah sibawi ṭha ṭha nih an i hrin hna lai le zong nau kan ngei tikah cun kalma le in te puan te ningcang te kana pha piak i ningcang te nau kan ngei sahmanhsehlaw ni ni kan cai a rak hrinmi Jesuh cu nauta bik Bethlehem chaw in ah te ah hin an ca riahnak hmunhma um loin Bethlehem chaw in te i nihin ni a kan hrimpiak mi hi nangmah le keimah a kan dawt tuk caah a si ti kha hika hmun ah langter ka duh Bethlehem chaw inn chungah a rak hrin lio ahcun mifim pawl hna nih suili ngun le he tiah an vun biak ko na tein cu a pin le ah cun zeidasi vailam tah nunnak in misual nang le keimah a kan dawtnak kha a langtermi si vawlei a rak sem lawnglawng kha si loin nunnak tiangin nangmah le keimah tlannak ding caah ni ni pum aa pemi vailam ta nunnak aa pemi va ruat um hanu misual mi hna sinah vailam ah nunnak a dimi hi nangmah le keimah ca a si cucu Christmas a si si Cu dawtnak cu ni ni ah na thinlung in na ruat ve maw ti kha hika hmun ah Pathian i a kan dawtnak kha langter ka duhmi a si. Christmas dawnnak thinlung phunthup pali tlawmpal te ka vun rel lai. A pakhatnak ah midang ca nunnak pek First Timote pahnih ame paruk ah mi viatle tannak ca vailam nunnak ape hi midang dawtnak zangfahnak zawnruahnak ngei asi mi ca nun pek vawlei ca Jesuh a pek bantukin kan nih kan nunnak kha midang caah pek ve kha ni ni a kan fial a pahnihnak ah toidor nun Philippia ngan pahnih a me pariat mi toy a dor i nong ngainak lam kha thi tiang en a zu vailam cung thihnak tiang zeitluk in dah vale a sem lawlawng si lo vailam tahnak tiang thihnak in nawlngaihnak in a nun chung vialte a ummi kha si Cu ve bantukin nangmah le keimah zong nifatin kan nunnak ah nawl ngei nun kha a kan cawnpiak ti kha hika hmun ah a langtermi a si. Cun Luka thawngṭha ngan pakhat a hme pakul le pariat a nu Mary nih a salnu hi mino ta ka si nain Pathian nih a ka philh lo. Jesuh a nu Mary ni zan tini zongah ka kan nau le nih an san bon ti ko kha nungak te thiang thlarau fa na pawi lai aw ka si kho lo ti